Araw fejn hu lupu lupettu jfittex ma' ħbuba. Intom tafuh hux vera l-lupu lupettu u tafu li l-Ħadd li ġej huwa jum San Valentin, il-jum tal-maħbubin u għal din l-okkażjoni iva ddeċidejt li naqralkom dwar x'għamel lupu lupettu biex ifittex maħbuba. Intom tafu li li lupu lupettu jipprova jitla' l-muntanji kollha u xi kultant ma jridx jimxi iktar u xi kultant ma jridx jaqra u jżur il-ħrejjef u jrid jibdel il-kulur u jsir kull kulur ukoll u nsomma hekk jagħmel ħafna affarijiet minn dawn minn dawn jew praspar jew logħob jew ċajt. Ma kwaħt iħobbu l-lupu lupettu. Intom tħobbuh il-lumpulupettu, mhux vera? U mela! U din hija storja ġdida. Mhix tiegħi, eh, Claire Azzopardi, jiena naqlibhom għall-Malti dawn. Tajjeb li nkunu nafu li dawn l-istejjer huma kollha miktubin minn Orjell l-Almand. Jiena mill-Franċiż neqlibhom għall-Malti. U llum mela ħa naraw ftit jekk dan lumpulupettu hux se jsibha l-maħbuba tiegħu. u wkoll x'għandu bżonn jagħmel biex isib maħbuba. Kien hemm darba waħda lupu kbir u iswed, gustuż immens, ġentili immens, imma ma kellux maħbuba. Kien jismu Lupu Lupettu. Ħa nurihulkom ftit hawn hu. Bħalma jiġri f'kull ħarifa, il-foresta kienet timtela bl-imħabba u bewsa 'l hawn u tħaddina 'l hemm, kulħadd jitgħannaq f'kull rokna tal-foresta. X'nervi ħej! Speċjalment għal-lupus u l-lusuru! Għodwa waħda, lupu lupettu ħares fil-mera u ħaseb, Illum se nsib l-imħabba ta' ħajti! Imma kif? Ma kien jaf xejn dwar l-imħabba. Kmieni filgħodu mar għand il-kokka professoressa u din qaltlu, Ara! Trid tkun lest li tbati. Dik hi kollha! Issa sew. Nofs ta' nar sħiħ jipprattika kif se jweġġaw ċajma dik dbatija spiċċa b'kull imkien juġaw u xorta ma sab ebda maħbuba. Ara, trid tidher eleganti, seduċenti. issuġġerixxa sieħbu Fredu. Lupu Lupetto ħa banju banjun, qagħad attent x'jilbes, għażel qmis ifjurita u poġġa fil-but Margherita. Ara! Trid tattira l-attenzjoni billi tkun oriġinali. Straordinarju! spjegalu sieħbu Valentin. Lupu Lupettu libes nuċċali ta' kiesaħ u żarbun tal-cowboys. Ara, trid tkun taf tagħżel il-kliem sewwa. Kliem li żiegħel bih, qallu sieħbu Lippu l-Ġgant. Lupu Lupettu mar jiġri jixtri ktieb tal-poeżiji u tgħallem il-poeżiji kollha li fihom kien hemm miktub! Inħobbok! Ara, bukke fjuri għandek bżonn għall-qalb ta' qalbek, issuġġerielu Ġużi. U Lupu Lupettu għamel bukkett sabiħ bil-fjuri tal-foresta. Imma kif se ninduna li tkun l-imħabba ta' ħajti Staqsa Lupu Lupettu lil sħabu. Meta tara saqajk jibdew jirtogħdu, qalbek tibda tħabbat sitta sitta u jkollok ferħ ta' ġenn! qallu Ġużi, filwaqt li mbuttaħ 'il barra. Issa kien preparat sew, mhux hekk? Lupu Lupettu mar passiġġata fil-foresta. Kien għoddu qata' qalbu meta f'daqqa waħda tfaċċat quddiemu lupa. Lupu Lupettu offrielha l-fjuri filwaqt li beda jirrexta dal-bukkett għalik, salvaġġ u ġentili bħas-sbuħija li hemm ġo fik! U għall-aħħar hekk li ma kontx stupidu! qaltlu, u baqgħet sejra. Hemm hi dil-lupa mid-dehra ma ffazzjatux. Lup u lupettu baqa' ċċassat fin-nofs tat-trejqa. Ma seta' jifhem xejn aktar. Tassew diffiċli biex issib maħbuba? stagħġeb. Tbaxxa biex jinża' ż-żarbun meta f'daqqa waħda Daqshekk ta', eh, mela, eh, jista' jkun għadu nkomplu jew il-ktieb kollu? Le, issa hi, Ftit għalikom biex tiskopru jekk dan il-brikkun lupu lupettu sabx il-maħbuba ta' ħajtu. Saħħiet!